Чирмешән районының үзәк китапханә директоры Рүзилә Минхәйрова белән сөйләшеп утырам. Рүзилә ханым дип әйтимә, ничек менә эшли башладыгыз китапханәдә? Китапханәгә хәтле мин 7 ел отдел культурада эшләп алдым. Аннан соң инде библиотекада э, директор булып 2000, 2012 елда менә монда директор булып килеп урнаштым мин. Коллектив мине бик якты йөз белән каршы алды. Шуннан беренче вакытларда, конечно, бик авыр булды, авыр моментларда. Но коллектив әйбәт булгач, әкренләп эшкә дә өйрәндек. Әле ул вакытта безнең библиотекада капитальный ремонт ясалмаган иде, библиотека бик
Хәзер ясалды инде, ә бит. хәлдә дисәң дә, һәм менә 2014 елда безнең библиотекага капиталь ремонт ясалды, бөтен условияләребез бар. Бик әйбәт кенә, матур гына эшләп ятабыз. Китапханәдә эшләү күңелегезгә ошыймы? Китапханәдә эшләү бик ошый. Ошый. Китап укырга яратасызмы үзегез? Китап укырга яратам, ләкин э, китап укырга бик вакыт калмый, но яратам. Ә болай менә шәхси тормышында бирем инде Рузилә, сез тормыштамы? Бик күпләр кызыксына сезнең белән Татарстанда. Рүзилә тормышта микән диләр? Китапханә директоры. Ансы инде яшерем матурым түгел, тормышта булдым, ләкин хәзерге вакытта мин ике ул үстерәм, ялгыз. Ялгыз?
Яңадан чыгарга уйламыйсызмы кияүгә? Кем ансы Ходай насыйп итсә, Шундый уй, уй бар инде, ә бит. Менә китапханә буенча сөйләшик әле, сезнең фондта күпме китап бүгенге көндә? Безнең фондта менә үзәк китапханәдә генә, безнең инде бөтен ул үзәк китапханә һәм 27 филиалыбыз бар. Һәм плюс шуның өстенә детский библиотека. Э, үзәк китапханәдә генә безнең э, фонд 47093. Китап инде исәпләнә. исәпләнә. Һәм 2017 елның 1 январына безнең 3476 укучы. Аларның э, мәктәп санында, мәктәп яшендәге укучылар 679-ы. Мин итү ничек тора менә яңа китаплар белән? Яң, яңа китаплар белән безнең так, яңа китаплар белән местный үзебезнең местный бюджеттан э, бер дә зарланырлык түгел. Акча бүленеп бирелә. Әп шулай итмә исерсе культурадан. Бит инде безнең китап белән безне
Тәмин итеп торалар инде бит. Торалар әйе. Һәм ел буена безнең яңа китаплар 9724 экземпляр кайтты. Шундый китаплар. Ә менә элек бар иде китапларны списать итү, шулай бит? Ул сездә бармы андый хезмәт хәзер? Кая куясыз ул китапларны? Нишләтәсез дигәндә? Әлбәттә, безнең китаплар бит инде алар Борын гомер буена аларны саклап тору искерә, бөтенләй инде искерәкләрен уже укып булмый торган темалар буенча да бөтенләй укылынмый торган китапларны, конечно, без писать итәргә тырышабыз. Ул бер яклап дөрес тә түгел, но китаплар сакланырга тиеш. Но библиотеканың аның эш тәртибе, үзенең эш тәртибе бар. Шуңа күрә списать итәбез. Ә списать ителгән китапларны инде без менә специаль макулатура җыя торган урыннарга Үзебез итеп тапшырабыз, алар каядыр аунап ятмасын, таралмасын, ансын инде контрольдә тотабыз. Ә тәртипсез укучылар бармы? Менә китапны вакытында китерми җугалта, фәлән, тегән, фәсмәтән. Андый
тәртипсез укучылар бар дип әйтә алмас идем, андый ертып, ә булгалый менә вакытында. Андый бит инде безнең андыйлар белән без эшләп торабыз. Андый китермәсәләр, безне ике атнасырып бирелә, ундүрт көн. Әмма аннары безнең библиотекарьлар шалтырата башлыйлар. Шул кешегә инде.
Шул кешегә шалтыраталар, вакытында китерәләр, андый проблемалар килеп чыккан юк безнең сигнал. Ә план бармы сезнең? Менә шуның хәле укучы булырга тиешсең, шуның хәле укучы укырга тиеш бу айда дип анда, бу чиректә, бу елда дип мисың? Безнең менә охват,
охват населения булырга тиеш. Так, 80 план буенча булырга 82%, ә без по району безнең бара. Җитмеш тугыз, җитмеш дүрт процент. Бу инде бик әйбәт сон.
Башка эшләргә кушалармы сезне? Менә юл читендә чүп җыерга, шундый әйберләр бармы?
Алай бар дип зарланмас идем. Менә район белән мероприятиеләр булганда нәрсәдер эш кушсалар инде чыгабыз. Без бит инде безнең үзебезнең территория бар менә Күпмедер бүленеп бирелгән, ничәдер библиотекадан, күпмедер бер яктан, ничәдер метр бу яктан. Без үзебез аны җыеп торабыз, карап торабыз, печәннәрен чабып торабыз, чәчәк үстерәбез. Алай зарланырлык түгел. Кеше китабына, кемнең китабын җыгылып укыйлар? Биш авторны әйтеп китә аласызмы? Так, безнең Гөлчәчәк Галиева, Зифа Кадыйровны бик яраталар. Бөтенләй инде аны. Факил Сафин, Фоат Садриев һәм Нәбирә Гыйматдинова, менә аларның китаплары бүгенгесе көндә яратылып укыла торган китапларга керә, алалар, халык сорыйлар. Ә алар монда да юктыр әле, ә бит, кеше кулындадыр. Әйе, кеше кулында күбесе, һәм инде безнең үзебезнең Чирмешәннең Галия Сафиуллинаның менә китаплары бар бездә. Чирмешәндә шундый язучы бармыни? Чирмешәндә шундый язучы бар безнең Галия Сафиуллина, без аның китапларын алып торабыз, инде аның һәр дүртенче китабы чыкты, халык аны, ул безнең кулда бер дә тормый, Алып бетереп укып, бүлешеп торалар. Эшегездән канәгатьме менә сез? Монда уртача хезмәт хакы 16-17 меңме? Уртача хезмәт хакы 16-17 мең. Әлбәттә, район җире өчен, авыл җире өчен бу бик әйбәт хезмәт хакы, без бик канәгать. Нинди проблемалар бар китапхананың бүген? Шуны да әйтеп китә аласызмы? Проблемалар алай Проблемалар байдыр дип әйтеп булмый. Менә безнең зур проблемабыз бар иде. Безнең библиотеканың үзәк китапханәдә газ юк иде. Без быел менә э, газ керттек, миллион ике йөзгә төште ул. Рәхмәт э, главабызга. Бик зур ярдәм күрсәттеләр алар безгә. Чыннан да хәзер менә бүгенге көндә бездә газ бик рәхәтләнеп җылда эшлибез. Бөтен условияләр дә бар. Ә элек ничек иде газ булмаганда? Әле безнең электрическое отопление иде. Ә, ул кыйммәт булгандыр инде. Ул кыйммәткә дәршә, библиотекабызда да салкын су э, бар иде проблемалар әзерәк. Ремонтка хәтле бит инде бар иде. Хәзер безнең һәрбер авылларда ремонт бара. Безнең менә өч-дүрт библиотека гына ремонтланмаган килеш калып бара. Бүгенге көндә ике ремонт капремонтта. Ремонт бара икесенә дә. Авылларда да. Условияләр бик, бик әйбәт. Рүзилә, без сезгә уңышлар телибез. Рүзилә ханым, менә китапханаларны күрсәтегез әле безгә. Монда нинди бүлмәләр? Бусы безнең абонемент бүлмәсе. Әйе. Безнең за отделом
Маша Маргарита Владимировна. Здравствуйте, дорогая. Хорошо.
Кызы безнең литературный кафе дип атала. Монда без Ә, литературный кафе?
Әйе, менә монда безнең мероприятиеләр үтә. Язучылар белән очрашулар, балалар белән мероприятиеләр шунда үтә. Чәй артында сөйләшеп бергә. Литературный кафе. Монда кемнәрне чакырдыгыз? Без монда килгән кунаклар да, кем Төрле халык. Әйе, әйе, әйе. Язучылар да, балалар да. Район халкы белән менә мероприятиеләр уздырганда, презентацияләр уздырганда китаплар. Ә бусы безнең безнең соң читальный зал. А, монда. Уютный бик матур.

Ә, шулай мени?
Укучылар килә, менә һәрбер Бу түләүле ме, ничек? Юк, түләүле түгел.
Безнең кадетлар мәктәбе бар. Һәрбер бала бит инде өендә компьютер тота алмый, бар андыйлар да. Киләләр, тиратларда

Юлия Григорьевна.
Здравствуйте. Әйе. Менә хәзер балалар килә. Ә, шулаймыни? Шулай эшләп ятабыз матур гына. Эх, иптәшләр, Ширмешән районының менә асыл кызлары. Карагыз сез, менә бу үзәк китапханың менә директоры, монда хезмәткәрләр. Мин аларга әйдәгез җырлыйк әле бергә.